وازهد فیما عند الناس یحبک الناس اخرجه ابن ماجە بە ژمارەی 4102 بڕوانە السلسلة الصحیحە بە ژمارەی 944 واتا سەهل ڕەزا و ڕحمەتی خوای لێبێ دەڵێ پیاوێک هات بۆ لای پێغمبەر صلی الله عليه وسلم گوتی ئەی پێغەمبەری خوا صلی اللە علیە وسلم ڕێنماییم بکە بە کارێک ئەگەر کردم خوا خۆشی بوێم و خەڵکیش خۆشی بوێم پێغەمبەری خوا صلی اللە علیه وسلم فەرمووی دنیا بەکەم بگرە خوا خۆشی دەوی بێنیاز بە لەوەی لای خەڵکە خەڵکیش خۆشیان دەوی پەیامە پەروەردەی و کردداریەکان هەموو کەسێک لە ژیاندا هەوڵی بەدەستهێنانی بەختەوەری دەدات و کۆششی بۆ دەکات هەر کەسە و بەختەوەری خۆی لە شتێکدا دەبینێ. ئێمەی موسوڵمان لەوەی دەبینین هەست بکەین خوا لێمان ڕازییە و خەڵک خۆشمانی دەوێ. بۆیە تا بۆت دەکرێ نێوانی خۆت لەگەڵ خوادا چاک بکە و بە باشترین شێوە مامەڵە لەگەڵ خەڵکدا بکە، بێ ئەوەی ڕەچاوی ڕەنگ و ڕەگەز و بیرکردنەوەی کەسەکان بکەی. بۆ ئەوەی کەسێکی خۆشەویست و ڕێزلێگیراو بیت. فەرمایشتی ژمارە دوازدە پشت بەستن بەخوای پەروەردگار عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت

پێغەمبەری خوا صلی اللە علیە وسلم فەرموویەتی، ئەگەر ئادەمیزاد لەو ڕزقەی خوا بۆی داناوە ڕابکا و هەڵبێ هەروەک چۆن بە هەموو شەوێک لە مردن ڕادەکا و هەڵدێ، ئەوە ئەو ڕۆزییەی خوا بۆی داناوە دەیگاتێ لە کات و شوێنی خۆی هەروەک چۆن مردنیش لە کات و شوێنی خۆی دەیگاتێ. پەیامە پەروەردەیی و کردارییەکان. هەژاری و دەوڵەمەندی ئەو چەمکەن مرۆڤ ناتوانێ تێیاندا زۆر سەرپشک بێت، چونکە خوای بەرز و مەزن بە قەدەری پڕ حیکمەت و جوانی خۆی بۆی ئەندازە کردووین، بۆیە ئەوەی لەسەر ئێمەیە ئەوەیە بە جوانترین شێوە کارەکانمان لە کاتی خۆیاندا ئەنجام بدەین و هەوڵ بدەین لە بواری ڕازی بوون بە قەدەر ئیمانمان دامەزراو و پتەو بکەین و بڵێین خوا چی بۆ بڕیار داوین هەر ئەوە دەبێت، ئاوا و ڕزگارمان دەبێت لە گومان و ڕاڕایی کە زۆر جار دەرچوون لێیان ئەستەمە. بزانە کە قەناعەت گەنجینەیەکی لەبن نەهاتووە بەدەستی بهێنە. فەرمایشتی ژمارە سێزدە. ئامۆژگاری پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بۆ هاوڵێکی عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عقبة بن عامر صل من قطعك وأعط من حرمك

بە ژمارەی دوو هەزار و چوار سەد و شەست و حەوت واتە عقبەی کوڕی عامر ڕزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ دەڵێ گەیشتم بە پێغمبەری خوا صلی الله عليه وسلم پێی فەرموو ئەی عقبەی کوڕی عامر پەیوەندی لەگەڵ ئەو کەسە بەردەوام بکە کە وازل لێ دێنێ بەو کەسە ببەخشە کە لێی گرتیەوە لەو کەسە خۆش بە کەستەمی لێکردی چاکە لەگەڵ ئەو کەسە بکە کە خراپەی لەگەڵ کردی ڕاستی بڵێ ئەگەر لەسەر خۆشت بێ و بە زیانی خۆشت بێت پەیامە پەروەردەی و کرداریەکان چەند بەهادار و پڕشکۆن ئەو وشانی بەرەو بەرزیت دەبەن و وات لێ دەکەن لە دنیای بەرزیدا بژیت سەرنج بدا دەفەرمێ ئەوەی ناتدوێنێ بیدوێنە ئەوەی لێت دەگرێتەوە پێی ببەخشە ئەوەی ستەمی لێت کردووە چاوپۆشی لێ بکە گرنگی ئەم وشانە لەوەدایە خاوەنەکەی سەڵ الله عليه وسلم خۆی کاری پێکردووە بۆیە تا دەتوانی ئەو قسانە بکە کە خۆت جێبەجێت کردووە بۆ ئەوی کاریگەری هەبێت لە سەدڵی بەرامبەر اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون أخرجه البخاري في ستين

پشکە لە چاوی براکەی دەبینێ واتە عەیبی زۆر بچوکی براکەی دەبینێ بەڵام کاریتە لە نێو چاوی خۆی نابینێ واتە کەچی عیبی گەورەی خۆی نابینێ پەیامە پەروەردەی و کرداریەکان هیچ کەسێک نییە هەڵەی نەبێت ئەوەش سنەتێکی خوایە جوانی خوا لەوەدایە کە هەڵە و ناتەواوی نییە جوانی مرۆڤش لەوەدایە کە ناتەواوی و کەم و کوڕی هەیە زانینی ئەوەش لە شتە سەرەتاییەکانە. بۆیە لەگەڵ هیچ کەسێک وا مامەڵە مەکە کە چاوەڕێی هەڵەی لێ نەکەی، بۆ ئەوەی ئەگەر هەڵەت لێ بینی لات ئاسایی بێت و شۆک نەبێت. لەوەش دوورتر ئەوەیە چاوەڕێی هەڵە لە هەموو کەس بکەی، پێش ئەنجامدانیشی بیر لە پاساو بۆ هێنانەوەی بکەیتەوە. فەرمایشتی ژمارە پانزە، نەرمونیانی سەرچاوەی هەموو جوانییەکانە. عن عائشە رضی اللە عنها قالت،

پێغەمبەر صلی اللە علیه وسلم فەرموویەتی، بەڕاستی نەرمونیانی لە هەر شتێکدا هەبێ جوانی دەکات، وە لە هەر شتێکدا دا بڕنرێ ناشرینی دەکات. پەیامە پەروەردەی و کرداریەکان زۆر سیفەت هەن جوانی بەخشن بە مرۆڤ، بەڵام گەورەترین و پڕبەهاترینیان بریتیە لەو سیفەتەی کە خوا پێغەمبەری صلی اللە علیه وسلم پێ وەسف دەکات ئەویش نەرمونیانیە. تەنانەت خوای بەرز، هۆکاری فراوان بوونی بنکەی جەماوەری پێغەمبەری خوا صلی اللە علیە دەگەڕێنێتەوە بۆ بوونی ئەو سیفەتە مادام زانی سەرچاوەی هەموو جوانیەکان نەرمونیانە هەوڵی بەدسهێنانی بدە کە زۆر پەیوەستە بە سینە فراوانی دڵنیابە تاکو کارت ئاسان بێ دەبێ سینەت فراوان بێ چەند نەرمونیانی هێندە لە بەردڵان و خۆشەویستی هەمووانی